Tinokugamuchirai ku Hidden Confessions in Secret Zimbabwe. Pano ndipo panobuda chokwadi chakavigwa. Ngatipindei munyaya yanhasi. Ndiri kutaura izvi asi kwete nekuti ndinoda kutyisidzira vanhu asi nekuti moyo wangu hauna kuzorora. Zvakaitika hazvina kupera pandakasiya basa. Zvinonditevera zuva nezuva. Ndakawana piece job kuSouth Africa pamba pemaIndia. Basa randaifanirwa kunge ndichiita rainge risiri basa rakaoma zvakanyanya. Kwaingova kucleaner mumba, kusuka chete nekuti zvekubika vaibika vega chikafu chavo vega. Munongochizivawo chikafu chemaIndia. Ndaibatsirawo nezvimwe zvinhu zvavainge vachida kuitirwa. Zuva rekutanga vanhu vacho vairatidza kundifarira vachitaura neni zvakanaka. vachinyemwerera. Vaive vanhu vaitenda chero chinhu chidikidiki chandainge ndaita. Hawaimbofungidzira kuti maIndia nehunhu hwatinoziva huchiitwa nemaIndia. Imba yavo yainge iri smart, yakachena zvekuti waitogona kana kudyira pasi. Zvinhu zvese zvainge zviri muorder. But chakandinetsa ndechekuti mumba macho ndaibvumidzwa kupinda mese chero mubedroom mavo. Asi paive neroom yandainzi ndisapinde yaigara yakakiiwa. Asi ndakangosiyana nazvo ndichiti maybe ndimo mavanoitira zvemachechi zvavo since maIndia aine zvimachechi zvavo mumba. Asi mumwe musi ndadzoka futi ndakati ndichikorobha mumba ndakanzwa kunge munhu ari kumara mara padoor nenzwara padoor riye rainge rakakiiwa. Ndakamira kuti nditeerere asi sound yacho yakabva yangopera. Ndakangosiyana nazvo ndikaenderera mberi nebasa rangu. Saturday yakatevera ndakaenda kubasa futi asi murume wacho ainge asipo paingova nemukadzi wacho chete. Akabva anditi ari kuda kuti nhasi ndiite deep cleaning mubig kitchen yavo. Mumba mavo maive nemakitchen maviri and iyi hombe vaive vasinganyanye kuishandisa. Ndaingonzi ndingotsvaira nekukorobha chete. asi musi uyu vaida kuti ndiite deep cleaning. Mainge makazara hupfu pasi. Pasi pachona paiva pakanyoreka sezvigunwe zvaiita kunge paidhonzwa munhu. Ndichipinda musi iwoyo mainhuwa zvimaisensi zvavo zvavanopisa mumba. Pakona yekicheni painge pakaiswa tebho yainge yakafukidzwa nejira reredhi. Pamusoro paive nemakenduru eredhi akabatidzwa. Pakati petebho paive nekadhishi kaive neropa. Handizive kuti ndingati raive ropa here kana kuti yaingova mvura yeredhi. Pakati pechidhishi paive nesipunu yegold yainge yakamira kuti twi asi pasina kana munhu anga akaibata. Mukadzi wacho akanditarisa akanditi, Don't touch anything on the table, just clean around it. Pandai cleanawo hameno chii chakaitika kwandiri ndakangonzwa dzungu ndikabva ndadonha ndichibatirira patable iya zvinhu zvacho zvese zvakabva zvadonha ndakavhunduka ndikanhonga mukadzi wacho akauya achimhanya achipopota achiti ndakuti usabate anything mvura iya yered yakarasika pasi mukitchen mese mukaita red magetsi akabva angoendawo ipapo akabva anditi ndisiye zvinhu zvese ndiende kumba Akati achandisheedza kana akuda kubatsirwa. Kubva musi iwoyo ndakatanga kunzwa nekuona zvinhu zvinenge mashiripiti. Ndaiti kana ndichifamba ndainzwa kunge ndine munhu ari kunditevera asi ndikatarisa kumashure painge pasina munhu. Dzimwe nguva ndainzwa tumanoku pahwindo pangu husiku asi still ukatarisa painge pasina munhu. Asi chakanyanya kundityisa musi wandakapedzisira kushanda pamba apa ndakati ndichibuda pagate ndakadonherwa nedrop remvura kumeso rikabva rangooma ipapo ipapo. Ndakacheuka ndichiti nditarise mudenga ndipo pandakaona room iya yeku upstairs yaigara yakakiiwa. Curtain racho rainge rakavhurika zvishoma. Pakamira munhu akanditarisa. Handina kunyatsoona face yake asi maoko ake nemakumbo ake zvainge zvakachena kunge munhu akazorwa hupfu. Ndakangotarisa pasi kuti ndizame kunzwisisa kuti chaive chii chandainge ndaona. Pandakazotarisa futi kuhwindo panga pasisina munhu, keteni rainge ratovharwa. Ndakabva ndangoti handidzoke futi kuzoshanda ikoko. Ndakabva ndachinja number dzangu dzandaishandisa ndikarasa sim card rine number dzavaiziva. Pandakabuda pagate pavo for the last time ndakaita sendakanzwa voice riri pasi pasi richiti don't come back. Kusvika nanhasi ndinoti ndikanzwa ku kunhuwa kwezvima essence kana kuona makendru matsvuku hana yangu inorova sekunge ndadzokera mukitchen iyo yakazara mashura. Handizive kuti chii chakaitika mumba umu, asi mweya waive mumusha umu wakaita kunge wakanditevera kusvikira nanhasi handisati ndawana rugare. Zvakavanzika zvabuda pachena, asi chokwadi chinoramba chichibuda zuva nezuva. Tiri pamwe chete paHidden Confessions and Secrets Zimbabwe. Subscribe izvezvi ugare wakagadzirira nyaya inotevera. Ndatenda. Musakanganwe kuliker mocommentawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi tobatana zvekare muchikamu chinotevera.